My brothers and sisters, una good morning, good afternoon, good evening. Na me be una ogbonge presenter Anthony, your regular first aid immigrant solution man wey dey always dey come, come dey drop anything wey dey happen for Europe wey we dey so. So wetin make me still come out today wey I say make I come still shook my mouth for this story wey dem still dey talk wey dem still dey propose for for di pipo wey know say e dey Italy sake of say dem come tok say di di reason why most pipo wey dey Italy no dey born again and some of dem wey still dey born dem still dey carry di pikin dey comot because dem say a lot of immigrants don dey comot for Italy dem come still dey go anoda kontri base on say Dem no still dey get good assistance wey dem dey give dia citizens. Na im make some of di reason say some of dia citizens no no come still dey born again. Na im dis pipo wey dem dey call Lepri and Derio, dem be two senator for PD wey dem come tok say those tins no good but dem wan come bring law wey dem fit still take assist families wey know sey e get pikin. Na some of dis their proposed law na im dem come still come talk on July twenty two, come talk sey July twenty two two thousand and twenty dem come talk sey dis law so dem need to do am in a way wey dem go fit still take assist family wey know sey e get children. So wetin be dis law wey dem still dey propose so? Na im I wan explain so and some of dis laws so dem don carry am go house of chamber wey dem dey call camera di deputati dem don carry am go dia and dem don already vote am na only one assent dem get dat day which is on di twenty two of July twenty twenty dem don pass am for dia which is di chamber house now now dem dey carry am go senate so if senate don pass am dis proposed law wey I will talk so dem go come pass am to law and di money dem go come dey pay am continuously till im pikin come reach twenty one years so na im I wan shook my mouth put so. So wetin be before now some of di benefit wey we be dey get before like those assigno familiar wey for those pipu wey dey work some of dem dey receive As e depends on your money wey you dey receive from one one hundred or one hundred and eighteen na im dem dey pay for each pikin before. Na im dem come talk say for those pipu wey you know say dem dey receive eight hundred for um bonus um mother which is um anybody wey know say e e get belle and e still get five years document, You fit still apply for dis bonus money dat dem give dem eight hundred instantly. After the eight hundred, dat one go stop. Den while those pipu wey still get children fit still apply for dis bonus bebe which is baby bonus wey dem still dey give dem from eighty to one sixty as the case may be. So depends on your and na all those things na im dem still dey say those small small money wey dem dey give for a year, two years or three years or dem dey put for una pay slip at de end of de month dem come say dem no wan do am like dat because of sey no be groundnut we dey sell so no be crayfish we dey sell so dem wan just you carry all the money together so that the oyo pay am once and the money go dey regular till pikin go reach 21 years na be this uh, eh, lepri and derio b this lepri and derio b so these people so they be senator and they they come for pd now they propose this law come talk say All dis money wey dem dey pay small small so for dem go pay one year for bonus bebe before na three years before dem come reduce am to one year why those people wey first born before dem no even receive all dis bonus wey we dey talk so why bonus mother wey dem still dey wey dem still dey collect wey be eight hundred euro dem wan still try come add everything together, you go come make am universal or unico. Italo go call am assegno unico. This money, dem come remove, make sure say dem say dem wan abolish all those other benefit wey we dey get small small as if say na groundnut we dey sell, come join dem together, dem come base am for one amount and dat amount e go dey constant and e go dey robust and e go dey simple and equal and e go dey continuous and e go dey universal. Dem no go say because sey you no get five years document or you no get um document dem no go give you. So de money go dey continuous until Your the pikin go reach twenty one years na im be the thing wey these people propose so me I come analyse am as the thing take dey for they say single and unique children allowance they say house of chamber they don pass the law to be for on the twenty two of July wey I first talk before then they say any family with pikin from the seven month of pregnancy wey di woman go get belle if e don reach seven months till im pikin go go reach twenty one years na im dem go take pay dis money and dis money wey dem wan pay so dem dey calculate am according to how your ize take play your ize na all those money wey dem government take dey calculate to take know your economic standard if you don do ize every year So na im dem take know how dem fit take give you the money and the support wey dem wan take support the family so dem say from eighty euro to two hundred and forty per month and the money e go base on the age of the child and e go still base on Weda di numbers of children wey di pesin get for di family and you go see increase base on if you get somebody wey dey disable or if you get pesin wey no say e no still dey normal, di money go still increase make dem fit take take care of those disable pipu. So na im make dis money take dey increase. Na im be dis law wey dem put together but wetin dem abolish for di law be say dem wan cancel those bonus like bonus bebe wey I dey call bonus mother wey dem dey give um woman wey get belle from seven months o for fit apply dem go give you eight hundred euro dem say dem wan cancel dat one dem wan still cancel bonus bebe wey be wey bonus mother sorry na im I first talk just now wey be eight hundred euro wey dem dey give When woman u get belle na u fit collect am till if u don born too and dem wan cancel dat one na once dem dey pay dat eight hundred euro before but dem wan cancel dat one and dem wan replace dem wan also cancel bonus bebe like those people wey dey receive eighty or one sixty or um I three something or as de case may be dem say dem wan still cancel dat one because dat money dem dey pay am for a year after a year di money go stop so but dem wan come put all dis allowances wey dem first dey pay for pikin before dem wan add everything together dem go come dey pay am till pikin go go reach twenty one years so dis one na im be di good thing wey dis government don still do because of sey When dem dey try to do all this things so, so dem dey press am dey go how the thing go take play. Now na dem don approve am for chamber house now, so if e don reach senate, I know say senate go still approve am. As soon as senate don approve am, from next year two thousand and twenty-one na im dis law wan start into um play na im dem start to dey give dis money so anybody wey you know say e get children so as the children take increase na so dem take pay as your EZ still take low na so you still get fat money again. So if you know sey you get children and um the children dey disable and all those things, God forbid sey we no pray for disabled children. So but if they get anybody wey know sey e get am for family, you need to still accept am as the case may be as e take come. Then you need you get right to get this money as the time go take come. But e go your money go still big pass those people wey you know sey e no first still get. So this universal support so they come abolish all the one wey first dey before they come unite them together they go come make the money come dey come once and e go dey stable and continuous so na so they say they wan take pay the money and the money dey ranges from eighty to two forty na so they don take propose am according to the law once the senate don agree finish so wetin Elepri and Derio don already write for di bill wey dem tok so, na im analyse so. So, if di senate don sign am na, dem go come pass am to law. So, once dem don pass am to law, from next year, anybody wey you know say e get children, even though say your wife get belle, once e don reach seven months,

for the way dem take dey give birth for about up to four percent na I come tell dem say for the na I come tell dem say even this hardship who go like to born you understand nobody go like to born for this hardship because of say everywhere no level again because they no know where this koro dey carry person dey go so so dem dey try to bring all these things so to take support family in order to encourage them once family dey get this kind support wey dey steady so E go dey give dem mind to fit take raise family with joy without any complain but if money no dey pocket e go dey difficult so na im make am dem dey talk say make dem bring this law to take assist family so if you find this video dey useful or if you get any other question concerning this help wey dem dey call universal allowance for children wey dem wan do propose, wey dem dey propose so, wey dem wan pass to law any moment from now, den so dat next year once di tin don start, you go still benefit because we say make we dey drop am small small. If dem don pass am to law, I still come again come still chook my mouth put. So if you find dis video dey useful, make una no forget to subscribe and make una still share this video to other people so that they'll still dey aware of wetin still dey go on for Italy where we dey. So if you still want to still call me for further information concerning this matter, you fit still call me for three five one zero one two three zero two five. Now that one be my number wey I still dey use still dey